זיי אפ טו דעיט, זיי א טשילער, זיי א קנאקער, אבער וואס האט עס מיט עבירות? ווילסט איינער רעדט שמוציג זאלסטו וויסן דער איז א מניוול, רעדט פון א מיסטעיק, ס'איז א מיסטעיק כאפט זיך ארויס פון א קאפ וואס טראכט דאס, זאלסט אנטלויפן פון אים, און אח ואבוי אז איך בין געוואר געווען אז ס'דרייט זיך אין איינע פון מיינע ישיבות, ברוך השם יצא מירושלים הישיבה, איך רעדט צו ירושלימ'ע בחורים. און ברוך השם אין שטעטל און אין שטאט אז איך הער דאס איז איין זאך וואס איז נישט דא קיין פלאץ דא עס קומט ארויס ניבול פה און איך פארלאנג פון אלע תלמידים מ'זאל קומען זאגן ווער רעדט ניבול פה ווער רעדט גארביטש ווער רעדט שמוץ איז דאך די סימן וואס עס קומט ארויס וואס קומט ארויס אין א מענטש ברוך השם ברוך השם שקויעך אייבערשט שקויעך אייבערשט אז איך בין אזוי נערוועז פון די מענטשן וואס זאגן אזוי סאך מאל שקויעך אייבערשט אז מ'קען ממש אראפגיין פון זינען נו ווערסטו נערוועז ווען איינער רעדט ניבול פה? וועסט וועסט און וועסט איינער שרייט יעדע יעדע צווייטע ווארט איז קללה קללה צואה צואה שמוץ שמוץ ניין עס איז ער האט גאטס איז א גאטסי מענטש ער האט גאטס די הייליגע תורה זאגט אז אז מען רעדט ניבול פה און מען גורם און מען גורם נעבעך וואס עס געשעהט מען הערט אזעלכע טראגעדיעס. ווער ווייסט ווער האט ווער האט דערטראנקען די די טייערע אידן וואס האבן זיך דערטראנקען, ווער האט זיי דערטראנקען? די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז בחורים רעדן די ב פ ווערן אלמנות און יתומים, וואס ווייסט מען איצט? מען נעמט אוועק טייערע אידן, שוין אוועק פון די וועלט, ווער איז שולדיג אין דעם? און דער נארישער משגיח האט מורא צו רעדן צו די בחורים פון דעם ווייל דעמאלטס קומט דאך אויס אז אונז ישיבה. האט א פראבלעם, סאו אויב מען גייט האלטן א דרשה וועגן דעם איז סימן אז ס'איז דא, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט פון אז מען זאל נישט עסן קיין פיצא, און אונזער סארט, אונזער סארט בחור עסט, עסט א אייז קריעם מיט א לעפל, אונזערע סארט בחור איז, איז, איז, איז א אנדערע, אונז אנדערע סארט בחור, זאג פאר דיינע קינדער זאלן נישט רעדן איבער פ', זאג זיי זאלן זיך נישט חבר'ן מיט בחורים וואס רעדן איבער פ', עס איז א גרויסע פראבלעם אין ישיבות ווייל עס איז דא בחורים וואס זענען נעבעכ'ס. בטלנים, נאכדעם דא בחורים וואס זענען פעסט און זיי רעדן נעבעך שמוץ, און נאכדעם דא א בחור איך וויל נישט זיין קיין נעבעך איך וויל זיין פעסט, סאו מוז איך זיין אין די קופקע וואס מען רעדט דא בפה? הייליגער באשעפער אפשר קען מען דא מאכן א קופקע ישיבה פון פעסטע בחורים אן ניבול פה? צו וועם זאל איך גיין? איך זיץ מיט די לויליני'ס? הייליגער באשעפער איך וויל נישט איך בין נישט פון דעיע איך וויל זיין איך בין נישט קיין נעבעך, איך וויל זיין פון די, פון די, א גראדע היט, איך ווייס נישט, איך פארשטיי אן אייסיק אבער מוז איך שוין מיטגיין מיט זיי צו קוקען עבירות? מוז איך שוין אוועק פארען מיט זיי שבת און מחלל שבת זיין? וואס זאלען זיך נישט אויפשטעלען בחורים אין יעדע ישיבה? ניין, אונז זעמיר נישט קיין נעבעכס און דו רעדסט ניבול פה, אוועק פון דא! שאט, מאך צו דיין מויל, פארמאך דיין פיסק, כ'קנאק דיר אין די ציין! הער אויף רעדן! פארוואס יונגעלייט די גייען ארבעטן? טייערע איידעלע יונגעלייט, די קומט פון כולל, ער קומט פון ישיבה, ער גייט ארבעטן, נאך אפאר וואכן הייבט אן אראפ נעמען די בארד, ווייל ער קען נישט זיין גענוג שטארק דא אין אפיס, כ'בין נישט קיין נעבעך, מאך שיין אביסל ס'גארנישט, נאר א מנהג, נעם די פיי, שוין, לערן דיך אויס די שפראך דא, ס'גארנישט, דא האסטו, דא האסטו א מיידל, דא האסטו א ווייבל, מען דארף רעדן, מען דארף פארברענגען, שוין משמים. שומו שמים, פארמאך דיין מויל, וואס דו האסט געלט, אז דו האסט געלט מעגסטו רעדן ניבול פה, אז דו האסט א שיינע קאר מעגסטו רעדן ניבול פה, ביסט א שמוץ, וואסטו מעורר אן צו זאגן פאר יענעם, ביסט א שמוץ, ביסט א חוטא אין מחטא, ווען דו רעדסט שטילערהייט ביין לבין עצמך, וועל גיין אין א קלאזעט און הייב אן זינגען ניגונים וואס דו ווילסט זינגען, דו רעדסט דאך דא אין פארנט פון אנדערע אינגעלייט, מען מאכט דיר דאך נאך, א מענטש מאכט נאך וועם וואס ער הערט, זיך זייער אכטונג געבן נישט רעדן קיין ניבול פה.